Ahee, na mi amukela ka Botanation Channel ma ha amukela mina Peace of the Nation godla ka rixaka hi ta va kumu loko mi nga za mi subscribe ni kombela mi subscribe na n'wina mi nga subscribe na mi khensa hi kha hi ku moya wa December so sweswi ni mi tisela e live ne. Live video ya Jeep the Caterpillar eh, di di tsaka ku penga di tsaka ku penga ku ri di le ku hlekeni ka ka team chirimani eh bojo ku a yi swi tivi ku yi ta humesa rini album ya yona hi ku yi chava mr post eh hi ku obvious hi swi voni ku eh earlier today eh, va humese e album cover ya Dr Josh Remani leyi ku nga na eh, hamele na xipikiri then eh, e title ya kona va ku yini a swi bi so ni hleka ku a yi swi tivi ku yi ta humesa rini between the one na ti ten a yi swi tivi ku yi chava mr post va and diri va endlela ku album ya match the post yi huma um va ta kota ku ya va ya edit or va va add-a swin'wana aka album ya vona mo ni nga vulavuli ngopfu hi sweswo ayi ayi vatsonga va ka hina ya jib the catapila man of four eh vatsonga va ka hina eh ya loko mi ni vona ni lowiyi um eh, emadecember hi bizinyana katsongo hi bizinyana katsongo so ma vona n'wina vaseketeri va va va bo joe a mi seketeri joe mi ri n'wexe n'wina hina van'wani joe ya n'wi seketela so loko hi tsala swin'wanyana against bo joe mi nga tlatlambeli tlatlambeli mi rhuketelana la swa swi nga fanelanga please fambani mi ya dileta ti-comment ta ta dodi because eh, eh, eh, hina van'wanyani swi ta hi teka se swi hi tsaka khona yin'wanyana ya ku se hi bifa va bo joe ya yeah. vamani va chabo joe no va hlonipha se n'wina vaseketeri va joe straight away back off back off ya back off ya back off ku le ku tikeni loko we wa ha tshamini kwala ka miyexe na hala ka xitlakati tsalatsala swikhomenta laha ka facebook a wu twisisi ku music ku famba yini ku ndleka yini ka tika laha ya kale ku le ku tikeni hambi ku ri ben mayenga loyi ro za tsala ku between in between ya ku le ku tikeni i album yo sungula ya dokodela joe shirimani ya ku pfumala date leyi hi yo album yo sungula i ne history ya ku pfumala date mi tsala matimu va master xitsonga ya mi tsala matimu ya ya ene mhaka leyi hinkwayo mhaka mr post ku chavo album ya mr post bo joe ku le ku tikeni ku le ku tikeni ya gaza hey oh, we

Hey, ben a pfuneta ku tsala mikhulu yi kekela yi suma yi hlevelela ku le ku tikeni ha dlaya nyoka kwalaya ndzeni swi nga endleka nga ri kona dlaya nyoka dlaya nyoka ku le ku tikeni he mugaya yo leveleni

timhaka ta ka gaza bojo ah mkhulu ah ah veka ndate tivisisa between ah. music wa tiko hey ya me yo ya ku le ku tikeni hayi leswo huwa ni ri tihosi ta music a ti swi tiva ku ti ta humesa rini va twa u ti ri yini n'we mo we wa ha ri busy wena i tshave xigigini va ya swi karhi beyi u tsatsa no sesela ka mehe ya mi ta kwapi mi ta n'wi kwapisa madala wo la ku bayiza na ku fevha me mdala luya mara loko mi se mi la ku khomenta khomenta swin'wani laha n'wina vaseketeri va mi ta kalakala ene mi loko ni bifa ni makeleni ni ba thwini se mara sweswi a ni vulavule hi ku na ku bifa bojoni hayi no vula ku ku le ku tikeni ku le ku tikeni tsalani matimu Mm. Yeah. oh legend yi nga na president ya ku ya adp president ya tiko a yi swi tiva ku date hi ri yo ayaya three men against one hayi ku le ku tikeni hayi swa ku huwa ya ku chava phosa ku chava phosa and, and what i know i ku bese the post a dyi a dyi hupi perhaps the post a dyi nge pfuki dyi hupini ka album a dyi hupi album is the post hayi a dyi hupi album a dyi hupi ya hey hey ya yo hey ya kule ku tikeni oh hi ri tihosi ta music a ti swi tina ku ti ta humesa rito wa twa ti rito ya ntukulu wa tin'waku le ka ngove leti le ku nozo le ka timovha sweswi ma dyete khale dyo dyete khale a dya hayi ku mani ya humesa rini swi ku yini hayi dyi veke date dyi ku hayi mina ni yi humesa hi date ya so ya se ya yi va task ka van'wanyana yi va like heavy duty ka van'wanyana Yo, music, music. Oh yeah, yo. Hey. Lo mi ni vona ni lo hwi. Hey. Ya, na swi vona ku kahle kahle. Ku nghozi, hayi swa ku huwa ku nghozi. Oh. Ku nghozi. Ku nghozi.

ya twa mukhusa kwala giyani na malamulele i ta khomenta khomenta a wu tivi music wo wa busy e bini lwa e bini hi ri hi ri tihosi cha ku humesa album a swi tina u ta humesa ri wa ha ri busy eku khomentiwe hey music hey music

va ri e, e mani lowuwani e ralph e vutlhari wa ri kasi i mani waloyi he bava loko ku ri a wu ni tiva swi bohi ku ni tiva hi ku na loko ni fini nge hi ti wena ralph wa kona ni ku lana wu ku lava loko ni ni fini ni va xiphungu ni ta ku fayitela stereke wena ralph wa koho wena i ri mani yaloyi two december bya humesa mr post byi veke date straight khale byi ku hi ti two na humesa va le ku va le ku tikeriweni vanhu ha swo yini hayi no ku le ku tikeni gaza ti-jokes aside mara ku le ku tikeni va ri ti-two december hayi hayi ti-two december ya swi tiva ku dya humesa hosi ngove dya humesa mr post so mara heyi haya heyi ku le ku tikeni a pitori ku le ku tikeni ha le ka bojo ku le ku tikeni vo n'wi loyi i ri i xavelela shakes va ri ni xavelela mr post hi vito ra joe shirimani hi ngwenya mhani xaveleli mr post mr post ni n'wi bifi pama mhani pama tinqambi ta n'we hinkwato a ni ti chavi hinkwato a ti chavi. loko ma langutisa ku ni bife va mani mani a mani mani ah, who knows vusiku rin'wanyana se xitimela xi ya kun'wana eh, macha munhu mena aye prosper i ndlovu ah, merini mndlovu ha ah, va khoma lava tshika he peace ya va khoma lava tshika ku le ku tikeni va ri between between to between wu halo tshama kwala ka xikundu kwala i ku ku halwa i nghozi ngoyi hi ri heyi ku le ku tikeni ku le ku tikeni va mi byerile ku ya huma ri album ke va ri between i tinhlolo bava to haxiwa tiwani letiwa tiwa ivi ya govela ku leyi ri leyi leyi ri ku ya ku tikeni ka gaza wa swi lava u swi lave wa hemba lembe leri o ri boha le ku penga eveni o so yini no it's a history matimu matimu ya matimu to loko matimu va vulaka matimu matimu n'wana matimu ho tsala tsala hi leswaku matimu hi lawo ya ku legend yi nga swi tivi ku album yi ta huma rini ya album yi ta huma rini a swi tiveki le ka gaza leyi yi ta huma rini i between between na hi Ben Mayengana ku between president ya AADP mara ya ti vote a nga swi tiva i between loko a tsandzeka ku tiva date Ben Mayengana date ya album ah u ta ri ndla hi tikuleriwa Ben beni vayekani president ya n'wehe yi tsandzeka ku tiva de a yi tiva date a yi ni ri na date a a nga yi tivi president ya n'wehe hi mhaka a vesti post oh. i mhaka i mhaka vesti post mhaka leyi hinkwayo leyi i mhaka kumbe sti post yi veke date ya ti-two hey a swa ha tiveki ku ti-one ya ku le ku tikeni me bonjour alivazodi bonjour alivazodi mara ka date no vuyo ka album yo sungula leyi ya bo joe dokodela joe xirimani ya ku pfumala siku ra ku huma hi rona ya hi yoho album yo sungula this is a history tsalani matimu ene timhaka leti kwatu i mhaka ya mr post swo swa ndzi swi lave khandlele i mhaka ya mr post

i between between a va swi tivi va vutisile va seke ti number one fan ta bojo vo ku album ya ya vukhorita hambana bya a yi swi tivi music ya vutisa va seketeri wa phosa yi ku album ya huma rihi twa va ku ti two swi swi tika kwini wena hosi tika kwini ku vula ku album album yi ta huma hi ti five yi ta huma hi ti eighteen Hey, between, between. Hey. Music wa tika hey. Music hey. Wa tlanga ku wewe. Wo china ngoma yi ba yi twa kunyanga. Munhu a nga yi tirha ngoma leyi. A ngo yi tirha ntseni ka tika. Oh. Wo va hi ku hi ku hi ku hi ku mali mali i beta kwala music. Oh. i ri tinkuzi tihosi ta tihosi ya Mr Post xi va kume kwala music-ini a wu tlhava swi tiva date ta huvariwa Mr Post xi va kume music-ini Hey guys, Mr. Post xi va kume music-ini. Manager xi va kume music-ini va ri three.

hayi no ni tsundzuka delete mambawulela a byela straight ya a ku a ku e gogo va la e mfalwa mfalwa ka ngome mfalwa mfalwa wa tsala ngoma mfalwa ya wa tsala ngoma se wa delele nyana mara wa tsala ngoma a va ku byela delete mambawulela where's the boy ya tsala u khomboza a tshama ni ri so o wa tlanga wa tlanga wa ha ri hala ka xitlakati ta khometa khometa tsaka hi tsakisa hi ku khometa khometa loko wa ku heta ku dya tigwava juzi ku hala kaya music wa tika hi ri tidokodela ti a ti ta ta humesa la album wa ha ri busy wa ha ya ku beka ho ba bembela Mister Boss xi te ni humesa hi ti two. oh hayi bya xiyalela leyi xi ku ti two na humesa me ni kota encini wo ni yima ni vona moya wu bela kwini laha ya wu bela kwini moya lowu wa swi lava wu swi lavi ti-post xa composer ngoma hi ku composer ngoma xi kahle vhele ya ku le ku tikeni a ku le ku tikeni na n'we ma swi tiva ku artist ya ya ya ya Xitsonga kahle kahle ya artist ya Xitsonga leyi nga ku teketeleni ka masagwadi hi yini sweswo ma swi tiva sweswo ku miss the post i dyondzo ya ku teketeleni ka masagwadi va le ku tsandzekeni hi ri vaseketeri va bo joe a va swi tivi na ku album ya huma rini eh hi ri vaseketeri lava nga seketela kuseka malembe ndzhaku na hina hi kha hi seketela a hi swi tivi ku album ya huma rini va ri between manitwa mo mo tshava xedato mo tshava xedata ku vile ku ku chava is the post tivadhivayo ku chaviwa phosta la laha ku chaviwa phosta ku lavisisa ku dzi hi jikajike ya le na le ku chaviwa mr post ya ku chava vezi the boss swi ngo ndlo bo joe i ma a nga ni loko ri kumbe na hemba leswi ni swi vulavulaka ya no no no no ti vulavulela ntsena un'we a comment la ku mhaka leyi ni vulavulaka hi yona ya ku album swi nga tiveki ya dokodela joe sherman ku yi ta huma rini a swi sunguli ku ndleka sweswi i comment la i ku a swi sunguli swi ze swi ndleka hi lembe ro karhi comment kwali vona i matimu la hi mhaka ya Mr Post ku ri mhaka leyi hinkwayo i Mr Post ene va yi three rhangani bo joe na ben va ri three a va swi tivi ku album yi ta huma rini ene mhaka leyi hinkwayo i mhaka ya mr post swilo sweswo swi zi swi layi khandlele i mhaka ya mr post so mo hina va man of war hi yingisela hi twa ku moya wu ba wu ya kwini ya hi twa ku moya wu ba wu ya kwini eyi n'we ma ri busy mi le ku fevheni ka munhu yingiselani music mi sukela ku mi fevha mani mani va ta mi disappointa vanhu ma swi vona ku ndleka na n'wa mi swi tivi ku album ya huma rini ma swi tiva a mi swi tivi ku album ya huma rini i mhaka ya mr post mr post xi va kume musicini va ri yi three va ri yi three mr post xi fika xi ku dlu hi huza xi xi ri so lava mbawu yeye he n'wina ku le ku tikeni la n'we mi le ku huhile va n'we mi le ku huhile wa khomenta khomenta khandze xibazana xa ka siwehe xi kha xi kotlokotlo hala graveleni hala kaya wo tsakisa ku khomenta yi vulavula ngo hi yi vulavula ngo hi ncini ya i ncini wo ba nghoma a wu swi tivi nghoma yi tika ku fika kwini hi ri nghoma ku ya tika ya swi vona sweswi swi tsandzaka vadokodela madokodela ku album yi ta huma rini lowu wa ha ri busy le comedy le comedy ka hayi ku le ku tekeni